Ji bo Ehmedê Huseyînî Ez îro ne tu helbestan bijim ne jî çîrokan. Gotinên min îro wê ji helbestan bêtir hest bin. Ez naxwazim behsa te yan behsa xwe, jê bêtir dixwazim behsa wê xaçerêka di navbera xwe û te de bikim. Wisa jî ev hestên herikî ji zanînê bêtir xwe dispêrin nezanînê. Min nizanîbû. Gava em li Amûdê çêbûn, tu berî min bi duwazdeh salan jî dayîk bûyî. Ez û mezin bûm. Tu jî weke xwe ciwan mayî. Me dît ew duwazdeh salên di navbera me de mîna duwazdeh rojan. Wisa mîna du ciwanan em bûn heval. Te helbest nivîsandin min çîrok. Di şevên wêjeyê yên di jêrzemînan de me bi zimanê xwe yê qedexe çêdikirin wê hevaltiyê şax da. Min got qey em ê wilo bi hev re mezin bibin û jiyana xwe ya siberojê li ser eynê axê û li bin eynê esmanê derbas bikin. Min nizanîbû erda bin lingên me em mirovên bê dewlet dê her dem biheje. Esmanê ser me wê her dem bi balindeyên reş yên êşê tije be û her yek ji me wekî noka tulkevirxî wê bi deverekî de bipengize. Para tê bû berfa Swedê. We ziman pasvanê girê şermola ê herifî, dostê mirî û dînên Amûdê. Min nizanîbû em ê bibin hevalê hev yên penaberiyê jî. Baş tê bîra min. Te ji min re digot heta tu karibî neyê vir, li wir bimîne, li Amûdê bimîne, ez ê bêm cem te. Min dipirsî çima, çi li wir heye? Her gav bersiva te ev bû, Ji bilî cixare kişandinê û qehwa tal û mirinê tiştek li vir tune. Min nizanîbû wê rewş rê nede, tu yê neyê cem min û ne jî wê rê bide ez li wir bimînim. Gav ez giham cem te, şûşeyên rihê min yek û yek û şikestin. Min xwe da qul kir da piçek û pariyê qizêzan ji erdê bidim hev. Di wan keliyan de ez tê gihîştim Bê te çima ji min re digot li wir bimîne? Min nizanîbû. Dema mirov ji neçarî dibe penaber û tê welatekî nû, bi çavekî tê û çavê din li şûna xwe dihêle. Bi guhekî tê û guhê din li şûna xwe ji bîr dike. Wiha jî bi lingekî tê û lingên din bendewarê vegerê dimîne. Wisa jî Nîvê din ê jiyana xwe bavdana şit lê bêrîkirinê diqedîne. Min nizanîbû em ê bibin hevalê hev yên siyasêtê jî. Mîna mirov pêkenokên kevn bibêje te ji min re behsa xewnên cîwaniya xwe yên siyasêtê dikir. Te behsa vê partiyê min jî ji te re behsa wê partiyê dikir. Lê me partî û siyaset her tişt bi wêjeyê guhertibû. Tu bi hunandina gul yên kurmanciyê daketibû we û dikirin helbest, ez jî bi miriyên xwe yê ranazin û bi mêrên ku li welatê me avistibûn daketibûm. Min nizanîbû gava rojê mîna duwazdeh adara du hezar û çar an tên û berê wê û piştî wê gava gulên qedereke reş li ber deriyê me xwîna mirovê me dirijînin wê ne nivîsandina helbestê ne ya çîrok û romanan Ew ê nikaribe ne bêhna min û ne jî bêhna te derxîne. Ji ber vê divya û di qada wêjeyî de ne yek li vir û yek li dera dîtir lê belê hemû bi hev re û em baweyekê komî tevbigerin. Banga xwînê bû sedema avakirina HRRK'ê, Hevgirtina Rewşenbîrên Rojavayê Kurdistanê, li Sandvikena Swedê. Min nizanîbû wê rojek bê Û tu yê di darbestê de bibî mîvanê navenda HRRK'ê ya ku te bi xwe li Qamişlo ava kiribû. Min nizanibû temen û sekin e. Min nizanibû xewna jiyanê mîna brûskekî tê, wisa jî bi lez û bez diçe. Min nizanibû. Min nizanibû maka her tiştî reşayî ye, mirin e. Jiyan tenê ewstêrka li esman dixurice. Ew dirêja ji ronahiyê ya bi lez û bez zikê reşayiyê diqelişîne. Wekî ji nişka ve tê, wisa jî ji nişka ve diçe. Min nizanîbû çiqasî kêfa te ji her kesî re bê, tu ji hemû al û sembolên xelkê xwe hez bikî. Tu hemiyan bi hev re bikî kulmeke agir û di kurahiya dilê xwe yê mezin de vêşêrî. Dîsa jî wê hênek hebin nexwasim ew ê bejn kin. Ên di jiyana te de destî wan nedigihîştin bilindahiya serê te. Piştî çûyna te kerê xwe tûş kirin. Dixwestin di pişta navê te de lêxin. Dixwestin te bikin yê komekî ne yê miletekî, yê gundekî û ne yê welatekî. Min nizanîbû. Ji her milî bêtir kurd li hember hev dijwar, sert, xedar, bêbext, bêwîjdan in. Wisa jî li hember xelkên din nefsbiçûk, mutewazî, beedeb, hêmin û hurmetkar in. Min nizanîbû. Min nizanîbû ev ê dibêjin kurd ne kurdên berê ne bi xwe dikenin, ji nişka ve min dît mîna berê Em pişta xwe didin kîjan dîwarî di şeveke bêdeng de bi ser me de dikeve. Em dostanî bi roj bi kê re dikin, bi şev radizên, roja din serê sibê em kê re wî di pişta xwe de dibînin. Min nizanîbû çîrokên têkçûnên ji ber xiyanetê û yên trajediyên ji ber bêkesî û belengaziyê, wekî ku bav û kalê me ji me re digotin, Em ê jî navan biguherîn û eynî çîrokên xemgîn ji zarok û nevgiyê xwe re bibêjin. Min nizanîbû. Min nizanîbû çîroka mana me ya bê dewlet û çîroka êşa me ya giran ya piştê wê her û her berdewam bike û kî bixwaze darbekî li zikê me bixe em ê her û her bibêjin Ax pişta min! Min nizanîbû piştî bi hezaran şehîdan, bi hezaran birîndaran, bi sed hezaran penaber û mişextiyan dîsa jî em ê nebin dewlet û em ê li ser xaka xwe necivin. Dîsa jî her yek ji me wê li welatekî biyanî bimre, tu li Swedê, ez li Almanya, yê din li Belçîka, Holanda, yê dêtir li Avustralya û Kanada. Min nizanîbû şêxê min. ku ev jiyana min û te ya wêjeyî li Rojava mîna balindeyekî ye. Ez baskek, tu jî baskekî din. Tu baskê min bûyî hevalo. Di dehê Adara du hezar û bîst û şeşan de baskekî min şikest. Dil nema dikare ne bi helbestan ne jî bi roman û çîrokan re bifire. Min nizanîbû Min nizanîbû em ê rojekî ji rojan wisa ji nişka ve mezin bibin û bibin yên mirinê. Min nizanîbû bêrîkirina piştî mirinê kaniya sereke ya xemgîniyekê bê nave. Min nizanîbû mirin rastiya bi tenê ya jiyanê ye. Ji ber vê em ê heta mirinê beriya te û kurmanciya te bikin. Oxir bi reho li benda me be. Vaye em bi rê de ne. Dûr neçe. Em jî tên.